Hallelujah, hallelujah. Nandza ku mi xota vito ra matimba ra Yesu. Let us go into the word, word of God eka 1 Samuel chapter number 5. Laha ya ku ya dyondza hi timhaka ta arika ya Xikwembu. Vafilista va teke arika ya Xikwembu va ya va yi nghenisa endzeni ka tempele ya Xikwembu xa vona lexi a va ku i Dagona. rito ra xikwembu the following day when they went to check areka liyani va kuma leswaku dagona u ye a wa hi mombo emahlweni ka areka ya xikwembu mara va nga vi na ku kanakana kumbe va nga swi voni ku ri sayini ya nchumu endzeni ka vutomi bya vona va n'wi pfuxa dagona and they went away the following day rito ra xikwembu loko va vuya va kuma leswaku se dagona i sarende hi kanene hi ku se i we hi miri nhloko ni mavoko yena a swi welele enyangweni wa tempele Kutani va sungula ku swi vona ku heyi xikwembu lexa areka lexa vaisrayele onge xi na matimba and then what they did was va hetelela va hlengeletana va tivutisa ku se manjhe areka leyi hi nga yisa kwini kutani rito ra xikwembu va yi teka va yisa etikweni ra gadi loko va fika endzeni ka tiko ra gadi hinkwavo vanhu lava va ri lava ku yeyi a hi la ku hela hinkwenu hi arika leya n'wi yi tekeni mi yi tlherisela loko hi ya eka chapter number six hi ya ya kuma leswaku eku tlherisweni ka arika ya xikwembu va ya va yi tlherisa yi nga fambi yi ri one they prepared gift leti a va va tlile va va tlele ku semanjheni arika ya xikwembu yi tlhela na na tisilivhere yi tlhela na hinkwaswo laha yi ya hi ya dyondza swin'wana hi matimba ya xikwembu evalala va we va nga teka matimba lama we i nga na woho ongeti i matimba lamatsongo forgetting that you are a child of god va ku teka leswaku u fanekele u khinsamela xikwembu xa voho you must bow down to them forgetting that you serve the living god ri rito ra xikwembu loko dagona a we ra ku sungula va nga eneli they went on to bring dagona up i mhaka ku a va tivatlele xikwembu xa voho leswi a va vona xi ri na matimba ku tlula xikwembu xa vaisrayele rito ra xikwembu loko se swi ya phinda nakambe xikwembu se xa xa endla swa ku dagona lawa ngi va tlila a tsemeka nhloko ni mavoko a wela le kule which tells us that our god is so powerful the god that we serve never fails i xikwembu lexi nga laveki ku sevhiwa na swikwembu swin'wana i xikwembu lexi kotaka ku herisa e swikwembu leswi nga vatliwa leswi nga susiwa swi vekeriwa ku ta destroya wena Now, whatever that the enemy has stolen from you, God is able to restore it. Xi vuyelerisa, a xi vuyelerisa hi la ku nga heriki. Xa swi kota ku ya va endla Vafilista lava lwaka na vutomi bya wena, ku va va vuyelerisa leswi nga swa wena, swi nga ha vuyi swi ri one. Instead, swi vuya swi tlhandlekelanile because they understand that the God that you serve never fails. loko u tshembeka ka xikwembu u fana na vaisrayele xikwembu xa swi kota ku endla vafilista lava va nga tivatlela xikwembu xa vona leswi va swi gandzelaka leswaku va restore what they have taken away from you in abundance va swi vuyisa se xi ri ka tlhandla kambirhi ku tlula leswi a swi ri xiswona rito ra xikwembu vaisrayele va twe ku vava ngopfu hi loko va tekeriwa areka va nga swi tivi ku se manjhe swi ta ku yini mara hi mhaka ya ku vafilista a va nga ri na pulani ya kahle va ya va ya teka areka ya xikwembu lexi nga na matimba hikuva va yi chela endzeni ka tempele ya dagona loyi va nga lo n'wi vatla swi nga endleka na wena va ku tekele nyiko ya wena ximoya leyi u nga nyika xikwembu xa matimba hikuva va ya va yi chela endzeni ka mfumo wa munyama ku va yi va tirhela xikwembu xi ta tlhe xi ya xa yi tirhisa against them ku ri va hetela va yi vuyisa va yi vuyisa se yi ri na matimba ku tlula leswi a va yi tekise xiswona god is able to restore what he has given evuton'wini bya wena lexi a xi yiviwile mfumo wa munyama xa swi kota xikwembu ku xi restore xi tlhela xi va endla leswaku va khinsamela swikwembu swa wena that is why there's a certain singer who says i will serve no foreign god i mhaka ku wa mativa matimba ya xikwembu lexi nga le henhla henhla that is why na vafilista a va endla va vona onge ti va na matimba mara xikwembu xi ya xi ya va ba xi ya xi va nyika na mavabyi na vuvabyi bya matshumba xi tlhela xi nyika na vaakelani va vona lava nga dlayisiwa hi yini na va nga dlayisiwa hi mhaka ya vaakelani lava nga tshama na vona va nga tweki va nga chaveki matimba ya xikwembu leswi ni vula ku yini namuntlha ni vula ku ri na wena n'wana mhani if there is something that has been stolen from you hi the kingdom of darkness fambu ya ya kombela ku xikwembu a xi xa xi endla leswaku valala va wehe va ya va ya khinsama va swi twisisa swa ku you carry the most high god a va yi va ya khinsama va fana na dagona loyi a nga a ya wa hi mombo a sarenda eka areka ya xikwembu a sarenda ku ve a va n'wi tshembile e xikwembu lexi nga na matimba ehenhleni ka vona vafilista mara xikwembu xi ya xi endla swa ku xikwembu nyana lexi va va xi endlile hi mavoko xi ya xi ya sarenda emahlweni ka xikwembu lexi nga le katilweni which shows that if you carry the most high do not be shaken hi loko u vona swilo swa wena swi yiviwa emfumeni wa munyama hi ku xikwembu xi ta va bala va lwaka na wena va va swi vuyisa tinyiko ta wena leti va nga ku tekela toho ti tlhela ti famba na tinyikonyana leti va nga ta ti nyiketa wehe just to show that they are really sorry for ku va va ku tekele leswi xikwembu xi nga ku khomisa swona No one can ever take what God has planned for you. No one can ever survive. Kuba ayiba matimba xikwembu out of your life. So do not be discouraged. Do not be worried. Hi vanhu lava va lwaka na wena. Because a va lwi na wena hi xiviri. Va lwa na matimba ya xikwembu. Hima ni mi byela Vafilisti a va ri so sure that their God is so powerful just like your enemies they are so sure ku ri kwale va nga plata ti-altar na ti-covenant mavito ya wena ku na matimba a va swi tivi swa ku you serve the most high God xikwembu lexi nga ta yi faya altara ya voho xi tlhe xi endla leswaku va va safara mavabyi na hinkwaswo leswi a va swi navelela ehenhleni ka u swi vuya henhla ka vona xikwembu xi tlhe xi va endla leswaku va ku vuyiselela leswi a va ku yivele swona in abundance va nga swi tivi swa ku swi kotekise ku yini hi ku rito ra xikwembu eka chapter number five ri ri hi loko vafilista se va chuha va sungula ku hlangana leswi vulaka swa ku se a va swi vona ku ri leswi va nga swi endla se eswikulu va ye va ya yi teka a ri ka xikwembu mara a va nga se swi twisisa leswaku leswaku va lwa na xikwembu hi xiviri va ye va yiva areka but because they did not understand the power that it carried va yi hoxa etempeleni ya xikwembu xa vona na wehe vito ra wena kumbe ri nga va ri cheriwe eka altara ya munyama mara va nga swi tivi leswaku u famba na the most high god va nga swi tivi leswaku u famba na the most powerful god va nga swi tivi leswaku u famba na the god that's above all other gods on earth a va nga swi tivi leswaku xikwembu lexi nga fambaka na areka lexi na matimba ku tlula xikwembu hinkwaswo hi leswi swi nga hi xiswona endzeni ka vutomi bya un'wana mhani loko u tshembekela xikwembu xikwembu xi ta swi kota ku ya faya ti-covenant hinkwato ku ya faya ti-altara hinkwato ku ya ku ya faya mithi leyi khomaka ya vutomi bya wena xi ya xa va endla leswaku va khinsama va vuyelerisa hinkwaswo leswi va nga swi teka vuton'wini bya wena na tinyiko tin'wana leti a wu nga ti tiva u nga ti expectanga god will repay what they have taken away from you xa swi kota xikwembu ku tirhisa vanhu lava ku hlasela va ku tlhe ku va vo ti-destiny helpers ta wena so do not be afraid if there is something leswi swi vonaka swa ku ni lo yiveriwa ni lo yiveriwa in my academics ni lo yiveriwa in my health ni lo yiveriwa in my finances do not be shaken hi ku dagona se i tawo a tsemeka nhloko ni mavoko dagona i tawo a chuhisa na vafilista lava lwaka na wena va vuyelerisa na hinkwaswo leswi a swi yiviwo endzeni ka vutomi bya wena va swi tisa na tinyiko leti nga ta endliwa in chapter number six from first samuel a hina hi ya swi tiva ku ri hi nga chavisiwi hi vafilista hi nga chavisiwi hi dagona because dagona is just man made dagona is just created by a living human being Dagona has no power upon Xikwembu lexi hina hi xi dzunisaka. A nga endli nchumu Dagona ka Xikwembu. Do not be worried or shaken by the covenants leti fomiwaka hi mavito ya wena, by the altars leti rhayiziwaka hi tinyiko ta wena. Do not be shaken by the enemies lava hlanganaka hi vito ra wena. Hi ku eku hlanganeni ka voho Xikwembu xi ta va hangalasa xi tlhela xi va endla swa ku va khinsama va sarenda eka Xikwembu xa wena va tivutisa swa ku Xikwembu lexi xi khongelaka kasi hi xini va tivutisa ku xikwembu leswi fambaka na swo kasi xi na matimba ku fika kwini they will want to know hikuva ta va hlaseriwile and va ta ku vuyiselela swilo swa wena va tlhe va formulate na ti-gift leti we a wu nga ti langutelanga so do not be worried n'wana mhani xikwembu xi na we ene xikwembu xa ku rhandza xikwembu xa swi tiva leswi vutomi bya wena do not be worried about the things that you have lost because they will restore it lava nga swi yiva va ta tlhela va vona lava swi restoraku do not be shaken hi dagona kumbe vafilista know that you serve the most high god the living god that never fails the god that is above all other gods the god that has power and strength to fight your battles and win u na xikwembu wena u nga chuhisiwi hi mimfumo ya munyama

tshama u tshembeka ka xikwembu u languta loko xikwembu xi ta ku hlulela in exodus 14 verse 14 the bible says he will fight for you and you shall hold your peace so do not be worried dagona i ta wa siku rin'wana ri le ku teni siku ra valala va wena ku va va khinsama va vuyelerisa leswi va nga ku yivela swona a va nge pfuki va swi tirhisile against wena but they will use it in your favor because hi leswi xikwembu xi nga ku khomisa swona stay blessed and stay blessed amen